Lily Poll don rebrick di secret why Dinah Ekweme run for Daxivia. Yes, Lily Poll don open everything. Before make una listen to dis video, dis conversation, ah yes, make una listen to dis conversation. No drop comment wey you no start am from di beginning and finish am. No drop comment, okay? And no drop hate comment. Lily before dropping your comment if you manage or you watch this my video watch am from the beginning to the end with your comment i go know say you watch am from the beginning to the end not just break out then you go drop comment this my channel is not about hate react to something or to no be hate you understand na our two sisters when they dey quarrel then we come in, no be for hate, na for pick some point wey you feel say e dey important, then use am talk to the person so that make she still see am if she go take am. Welcome to Naija Daughter TV, if today na your first time of coming across my YouTube channel, please do well to subscribe so that you join this beautiful family and once I drop my Our video you be the first person to see, turn on the notification and always drop your comment in the comment section wetin you think about this matter wey I wan enter, wey I wan dive. Do appreciate all my returning leg dive. My beautiful sister Lily Po, you mention uh, a lot of things, but for me I pick two important things. Let me put it first, two two important things. You mention say uh, Diana Ikweme dey vex for you say you no appreciate her

You no be prophet, you no be you know how you take know say Dinah Ekwueme no like you because of say you praise other youtuber you no praise her that part I no understand that part because for me may I break that part first I will still put your conversation I pick some for me I will break that part

You no clear that part, how you take know say Dinah dey vex for you? Avoid somebody no mean say that person dey vex for you. As you talk say your husband, your appearance e can matter a lot, how we talk and how we do things. We can't force ourselves to give somebody and somebody we can't force somebody to like us. Me pesin I dey always dey talk am say if you don't like me, I give you back.

Those people I talk about them. One person go come dey one corner go say, ha, this person Estelle, a eh, Naija daughter, she just appreciate those people. She never appreciate me. I no understand. How is it sound? Is it sound well? Abi is it sound one kind for my ear? I no on my ring light. Let me on my ring light. It sound well. Now somebody wey impact your life. Now you go appreciate when that food don done.

At least you go open, you go say ah my sister to cut off friend as you still talk our sister Lilipo to cut off friend away with your sense with your brain you can cut it off and if you dey watch this my video you call somebody one one thing can one thing fit carry you you know you fit open person message and wan reply that person message another thing go just carry you maybe you you get mostly those people wey get small small children and she go forget say she read your message e dey happen e don happen to me several time. Then that person go just carry my headache eh Naija abi Esther family no wan pick my call Esther family don read my message no if that person dey very important say that thing wey you dey seek for that person e dey very important then push further dem say in my parable say na who dey find something na him hand long pass then push further write am second message let her or she or he or u read out the same message again then ignore Why many of us we blame Diana Ekweme say at least when Da Silvia dey um dey cry or when Da Silvia send you message why you no come respond no be one no be two no be three voice note was there everything was there at least you go pick am you go let am know say my sister want to stay quiet that video e dey there if you wan go play my video the first one and the second one For me, I no really blame Daina Ekweme because everything for me now I don dey see say the truth don dey come out say Dasivia undermine you my sister Dasivia you know say you swear you you sit down for front of church you dey swear because wetin Lily Paul dey bring come out now she say record e go e dey how Lily Paul take get record because right from the beginning um um Daina Ekweme no get anything to do with Lily Paul and Lily Paul no get Daina Ekweme any um conversation e no get anything na you dey the middle na you dey the middle I no know whether my people una dey understand me. Na um Daxivia dey di middle between Diana Ekwueme and Lily Pool. The record voice note record please wait for that particular video after this. And Diana Ekwueme make sure say um if she bring video idea before you see dem don dey do am for no be say I no know any of una o I dey on my own I no even talk am make any of una know me I dey okay. One if God say I go e go pick me my YouTube go go viral ah if anyhow me I no make everybody na ah this big YouTuber ah this one na e dey make see finish e too much for this our street be yourself if na one two three view na you dey dey get be contented with that one day If God say through this YouTube you will make name, you will make name. Na so I take this YouTube. See my sister Lilipo, you dey bring come out outside now, you dey open Dark Sylvia. The reason why this our sister Dinah Ekweme run for her, I can do it. Because I tell my friend say Lilipo appreciate women where we sit down, where we gather, gossip must dey. And some people they always feel say eh, when you talk, everything na gossip. No, Where one or two people dey there, na human being matter we go talk, no be animal matter. As you still talk say dem say she talk about how much dey catch out for YouTube, na matter go reach am before that lady open im mouth. Na matter dey bring matter. Na when somebody dey say ha! e wan bring you down, e dey plan your downfall or e dey plan how e wan take kpai you or e dey plan bad bad thing against you, just normal random talk, that one na I fit just talk, just be like when the other one happen. I tell am say, make, make, make, go, make, go, make, go, make, go. I know am before. Which one be say I wan use am blow? No be that one I dey talk. That is how it takes. I no come outside. Na when that video, the things black, na I take come outside, take clear myself also. You understand? Wetin I dey try to talk also, my beautiful sister, uh, Lilipo, Because u say say u go come outside still play voice record for ux which voice record be that the one wey Daxivia record for Dynaiquemi I never know oo u say make we wait for the part two my beautiful sister I look u as a mature woman yes u no be Dynaiquemi age yes u don still um grow also u understand for me how I at u to handle this issue for me is good as u come out u still clear your self but by clearing your self

He say you say you ah the thing too cost if no be say una dey talk about Diana Ekweme wetin reach that part abi me go just carry you go store now I go tell you say ah without I no tell you say ah my sister na here for the shop for Diana Ekweme how you go take know you say the shop when Da Silvia for the shop for Diana Ekweme say the shop he say very expensive my people you be see eh if I buy something now I say na agony of my friend. I no open mouth tell the other of my friends say see this store wey I for dey do shopping for eh Diana Ekwueme, you go know? Na matter, na all those small small thing na im Diana Ekwueme dey scent, dey perfume abi dey you know dey smell na im make e cut Daxivia out of body because everything now as she da Daxivia take dey buy gift for Diana Ekwueme all you know am, the store wey e for dey do am Daxivia carry you go the store you know am. Ahh my pipo dat Sylvia you wen you swear for front of church your friend say you tell her you carry her go the store where you for dey buy something for Dinah Ekweme and you swear say you never ever gossip no be say na bad gossip o but those are the thing Dinah Ekweme smell wen make am dey run for you say you go buy something for me finish you go dey talk am dey go. You know wen you tell pesin, you fit tell sey dis one na my bestie, your bestie get bestie? Na wetin we the ladies need to know. Your bestie get bestie? It's hard to see human being like you. As you take Dinah Ekweme like Liliput sey Dinah, you love Dinah more than her but she love you, you like her. Remember the same the Liliput go still get her own bestie wey she no fit do without, wey you go fit still tell sey Lilipo see wetin Dinah Ekweme dey do, den Lilipo maybe e gossip am with anoda pesin or maybe e talk am, you know we di ladies na so so gossip gossip, wen you talk na gossip, wen you kon ah dis pesin see e kon tell you to see as e be na gossip, no be sey na talk I no dey understand my gender my gender make una learn there is we don dey mature we don be lady we know say Dinah Ikweme e e make mistake when she no take um reply um Dark Sylvia we give am that one but as our sister Alilipo I no know whether the other of my sister dem see this part o you come outside say Dinah Ikweme dey vex for you because you appreciate all the Port Harcourt youtuber you no appreciate am Dinah Ikweme do video about her no no no. You still use your mouth take talk say um Daxivia carry you go store wey you for dey buy things go give Diana Ekwueme children and buy gift for Diana Ekwueme. Daxivia um my lily sister Lilipo you dey see vision? Daxivia no dey talk o. Daxivia um Daxivia na the saint. My sister as far say the person wey Daxivia be friend to say I no want you again make we close the chapter. As you dey keep dey dig am, you go dey see the truth go dey open. Yes is good as you still take come out that Sylvia really talk about Dinah Ekweme I no know two of them for anywhere if um make everybody go watch that your video from the beginning to the end that Sylvia dey talk about Dinah Ekweme that is why Dinah Ekweme cut her off according to your words you are free to appreciate. And Dina is free to say, this person I like, this person I don't like her, this person I want associate with, this person I don't associate with her. We are all wom oh woman, we be lady, we know wetin we want. As you still talk when you say your husband no like your friend, Dinah can meet you, e no like you, maybe as you still talk say Dinah fit see you in in real life, e go say no be so you be o, you go say Dinah no be so you be o, ah you know. Make we take this case, make we end am. If you come out as you say make we wait for the part two for record me personal na this video I go still do o I go wait that your part two I go still use am talk to you use am talk to who the talk suppose to be because for this one dark Sylvia me don see am now say dark Sylvia dey really dey gossip Dina Ekweme my people dark Sylvia come from Port Harcourt say she go carry phone be careful for Uche my people Dina Ekweme have reason for cut dark Sylvia out from her life yes Everybody na woman of their house as far the diners say no make we give her that private and the diners sef for their mind those eh those talk those fight diner don move on o diner dey Instagram e dey teach her rap problem too much on this street o diner dey Instagram dey teach her Arab hey my sister well it's good the way you take your life okay I appreciate every youtubers make we rest make una rest lily post is please That voice record wey you say you wan blow, no blow am. If you blow am, for me as I take dey look this matter now, Daxivia dey really dey talk about Diana Ekweme because e no be see eh, how you take know all those things, you understand, na that one na im see. Person no like you, no force yourself give anybody. Yes, if you be lady, no force yourself give anybody. Dey on your own, as far as say that person no dey feed you and if you big, you big on your own. Yes. One day you go big because see say no be this street yo take big another way dey when every. This one I forget to put am this our sister she say uh when Daxivia go visit eh Dinah Ekweme is e dey hard when Daxivia go take do video my sister some people some content creator dem lazy to create a content that one na for that one okay no be Dinah Ekweme go tell Daxivia say come carry this come do this no me i know a lot of people wan go say why you never drop video i go drop video if you come across this my channel you know say na you i talk talk why you never drop video i go drop video imagine that kind person visit me tomorrow e no drop video they go say na esther esther dey progress you know how many people wey me dey contact wey i go tell and you know how many people still dey contact me when i no even get time to still reach out to them they go come say i get bad belle for them no if you reach out to anybody no e no e no get back to you no be say e get bad belle e just dey busy no time na money Yes, Dark Sylvia, if you want really make content, if it, it can be happen say Dark Sylvia really love uh Diana Ekwema apart from content, apart from you know, she want she just love to be close to her. Yeah, she just love to be close to her. It can happen like that. But say Diana Ekweme, if na you, you go dey carry um, video because you know wetin you dey do. You get that energy to create a content.